Croeso i bodlediad cynta ar ran Off the Grid ag yym ma' gynnon ni ddwy yy gyfarwyddwr ifanc yn fan hyn sydd yn mynd i drafod 'u gwaith a yym ac yn y blaen. Felly yym ma' Off the Grid yn brosiect sydd yn hyrwyddo ffilmiau amgen um, mewn saith canolfan yn y gogledd ac um, ar gyfer gwylio ffilmiau amgen, um, bynnau ydyn nhw mewn iaith ramor, um, bod nhw'n ffilmiau annibynnol, ond maen nhw'n ar gyfer cynulleidfaoedd gwledig yn y gogledd. A mi ddod ni'n gwneud lot o bethau, um, da ni'n hyrwyddo lot o ffilmiau a da ni'n cael lot o hwyl. Um, a da ni'n trefnu lot o nosweithiau. Felly heno, da ni'n trafod, um, mae Ffion wedi bod yn gweithio ar greu noson a cael ffilmiau at ei gilydd ar gyfer um, noson o ffilmiau ar gyfer gwyl y ferch. A mae hynna'n digwydd yn Pontio nos fawrth nesaf yr wythfed o fawrth. Felly, dwi jyst yn mynd i gyflwyno Ffion, Richard a Eleri. Parry. Ac um, mae Leri efo, um, mae hi wedi cychwyn hefyd efo cwmni fach o'r enw Faffian, sydd yn enw arbennig o dda. Ond uh, dwi'n mynd i adael iddyn nhw gyflwyno'i hunan i ddechrau, felly gychwyn ni efo Eleri. Helo, Eleri dwi, Eleri Parry dwi enw fi, a dwi'n 25 mlwydd oed o ardal Gaernarfon, a dwi yn galw fy hun yn aspiring filmmaker. so dwi 'di um, nes i newydd orffen gradd ffilm uh, o University for the Creative Arts blwyddyn dwytha, ac ers hynna dwi 'di really joio cymeryd uh, mae'n taliso, gael ffilmio, gael syniadau gwahanol erbyn blwyddyn yma. A Ffion, be amdanat ti? Um, helo, enw fi ydy Ffion Pritchard. Um, Dwi'n artist a gwneuthurwr ffilm uh, ym Mangor ac uh, dwi'n cydredeg Gwyl y Ferch efo fy ffrind Esme Livingston a chydig o gefndir mae Gwyl y Ferch yn fenter gymdeithasol sy'n anelu i roi llwyfan i waith credigol gan ferched yn canolbwyntio ar merched sy'n lleol i Ogledd Cymru, um, ond tu hwnt i hynna hefyd. Um, felly, nes i stydio darlunio yn brifysgol, am Nifysgol Brighton, nes i orffen yn 2017, ac dwi'n deadol o ddisgrifio'n hyn fel accidental filmmaker, um, bod fi'n teimlo fath o bod fi wedi ffeindio'n hyn yn gwneud ffilmiau uh, bron ar ddamwain yn cychwyn efo y ffaith bod fi'n bo fi berson mor greadigol, bod fi'n hoff yn ei lluniau, uh, mae'n amser di ysblygu a gariad teg at stori, um, ac dwi'n berson gweledol iawn a dwi'n trio cael hyn o drosodd yn yn ffilmiau. Pam dewis ffilm fel cyfrwng? Um, Wel, i fi, mae ffilm wedi bod yn esblygiad o yng ngwaith i fel ymarferydd creadigol yn gyffredinol. Um, dwi'n meddwl bod fi wastad wedi bod yn berson creadigol, uh, pan o'n i lot iau, o'n i'n, on hoff stori, um, o'n i'n licio llenyddiaeth, o'n i'n meddwl bod fi'n mynd i fynd lawr y lôn yna, um, ond eisiau am y celf gweledol yn diwedd. A dwi'n meddwl um, a di bod yn esblygiad eitha naturiol i fi yn fynd o wneud gwaith uh, 2D i wedyn fod yn animeiddio erbyn nhw'n dwi'n gwneud lot o ddogfenna. Um, a dwi'n meddwl bod ffilm fel cyfrwng, mae o yn, mae just yn boundless. Uh, fe chi'n gwneud bod math o bethau efo fo ac mae just yn y ffordd o ddeud stori sydd yn cael drosodd i, mae pawb wedi arfer gweld ffilmiau mewn ffordd, felly mae'n ffordd o gyfleu neges, dwi'n meddwl. A be amdano ti, Eleri? Wel, nes i y specialisio fewn um, production design i ddechrau fo hi, ac ers hynna dwi wedi disgyn mewn cariad efo just yr holl visuals i gyd sydd wedi wneud efo ffilm, a yn trio, um, yn trio mixio hwnna efo straeon straeon rili really da o, o Gymru a dwi'n meddwl bod o'n bwysig oherwydd dwi'n dwi ddim, dwi'n meddwl bod e jyst yn neis gael um, ffilmio pethau hollol random a wedyn et, um, golygu fo at ei gilydd a fod o just fel really accidental ffilm a just wedyn adio gymaint o stwff iddo fo. A dwi'n meddwl mae yna gymaint o sgwp am fatha gymaint o freedom a dwi, dyna dwi'n joio mwyaf am ffilm, os na ddim, dwi'n yn meddwl yn bersonol fod na rheola iddo fo. A dwi'n meddwl mae'n, mae mae, da chi bod o gael mwy o hwyl o wneud hynna. A dwi'n meddwl mae yna hefyd, mae yna mwy agored i gael mwy o, i fod yn mwy creadigol. A dwi'n meddwl mae hynna rili really bwysig mewn ffilm. Alla i ofyn, be di'r atgof gynta sgynnoch chi o fynd i'r sinema? O dwi dwi'n cofio yym nesh i fynd i sinema Fangor yn ol yn 2004 dwi me'wl o'n i dwi me'wl odden i o'n i yn eitha hwyr yn mynd i'r sinema efo mam a dad ond dwi'n cofio y ffilm gynta nesh i weld odd Chronicles of Narnia y line Witch in the Wardrobe a nes i ddisgyn mewn cariad efo'r production design a'r stori a o'n i'n licio'r llyfrau fy hun hefyd so o'n i'n meddwl oedd hynna fatha waw o'n i'n gwybod o'n i'n gallu gweld y llyfr so um, a wedyn nes i um, pan nes i astudio yn y brifysgol nes i fynd yn ôl ato fo meddwl o oh, mae pwy di'r production designer a dyn o'r enw Roger Ford oedd o a ni'n meddwl bod mor talentog a oedd o 'di wneud gymaint o stwff rili bril i'r byd ffilm a dwi mor ddiolchgar nes i weld o pan o'n i'n ifanc a gael cario mlaen gweld o rŵan. Dwi'n gwybod os dwi'n cofio y tro cynta i fi fynd i'r sinema fel plentyn. Dwi'n cofio mynd, dwi'n cofio pan oedd gennon ni'r sinema Mangor, Um, dwi'n cofio y tro cyntaf i fynd heb yn rhieni. Um, erbyn hyn a oedd hi'n syn i weld yn Llandudno ac oeddwn i'n mynd ar y tren. Um, so dwi'n meddwl dwi'n cofio fo oherwydd dwi'n cofio y, y blas na o annibyniaeth, ella pan o'n i chydig bach hun. Um, ond dwi'n cofio fel plentyn, oedden ni'n watched y ffilms ar y VHS yn dragwyddol, nes oedd ti methu gweld y lluniau mwy. Um, ac o'n i'n caru Cartoons, princesses, o'n i'n fath pan pan ma' rywun yn gofyn i fi be' o' ti isie bod pan ti'n fawr yn deud dwi isio bod yn princess. Yym so dwi'n meddwl odd o'n mewn ffor yym wrth gwrs ma' 'na ma' 'na lot o critique o ella yr syniad o Disney Princess a ballu ond odd o'n y ffordd o i fewn i straeon odd yn ca'l ei arwain gan ferched mewn ffor bach od. Yym 'c'os o'n i rioed yn odd gynno fi rioed diddordeb yn y yn y rhamant o'n i'm yn poeni am y princes. Sa'n na rhywun yn gofyn i fi pam ti eisiau bod yn princess, ti eisiau prodi prince, yn ddech fi na. No way. so dwi'n meddwl, um, o hynna, o'n i'n caru magic, dwi'n dalen, um, a stori animeiddio wedyn pan fos i ddall yn hun, mae animeiddio ydi o, drawings ydi o. Um, a hynna jyst chwythu mhen i. Ydy hynna di roed i gadael ym mhen i, dwi'n ca dal yn caru animeiddio fatha cyfrwng, um, oherwydd eto sgenna fo mae'r cyfyngiadau mae'n hollol boundless. Um, felly dwi'n meddwl dyna di'n asgofion ni o dyfu fyny efo ffilm mwy fi a mam ar y VHS adra um, yn washed yr, yr Disney films, yr Disney Princesses. Dwi'n gymaint yn hun a chi wrth gwrs, ond dwi'n cofio mynd um, ar ddisadwn i clwb cinema um, i'r Majestic yn Gaernarfon, ac wrth gwrs fel nifer o sinemâu fel Coliseum yn Port, um, Majestic yn Gaernarfon, maen nhw wedi cael eu chwalu bellach, a mae o'n gymaint o biti. Ond dwi'n cofio, dwi'n wirioneddol cofio'r ffilm, ond dwi'n cofio'r profiad o fod yna, a'r golan a mynd lawr, a'r llenni'n anagor, ac oedd o mor amazing. Oedd o just fatha, oh! A, ac oedd, o'n i yn cael yn hudo ac yn hynny fewn i'r byd gwahanol yma oedd ar y sgrin. A mae gennau go wedyn mynd i weld Summer Holiday efo Cliff Richard yn efo. A dwi'n cofio, oedd y lliwiau, oedd yr holl lliwiau fatha primary lliwiau yna. A oedd o just fatha, o, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl y ffilm yn dda iawn, ond dim ots am hynny, dwi'n cofio hynny. Ond dwi jyst yn cofio'r profiad yna o'r llenni felfat a'r gola a yr, y teimlad na o, o, oh, okay, mae'r golan yn mynd lawr, mae'r llenni'n cael, ac yna rhyw gynnwrf yn y cinema, fel oedd pobl yn setlo. Felly, A dwi'n dal i gael y profiad yna mewn ffordd pan dwi'n mynd, wrth gwrs dydy'r llenni ddim yn agor rwan, ond, ond dwi'n dal i gael y profiad yna o fod yn y lle hudolus yma ac yn cael yn hynny i fyd gwahanol iawn iawn pan dwi'n mynd i sinema. A does am byd fatha fo, yn enwedig pan ti'n mynd i sinema yn y pnawn, ti'n teimlo, ww, fydda hogan bach ddrwg yn mynd i sinema yn y prawn, a mae o mor, mor bleserus. Wnes i hynny heddiw ma. Wnes i gymryd y pawn i ffwrdd, wnes i watch o Batman, o'n i'n teimlo'r hyn o'r rhyfedd, o'n i'n meddwl, ww, fe dwi'n cael e-mails ma'n o'n fanna. O'n i'n gytid y dyrod y blaen ar ôl cael yn cyfarfod ni, ac o'n i wedi mynd i pontio, wrth gwrs, oedd yn cyfarfod ar gyfer gwyl y ferch yn fanna, efo ti a Dion a Gemyr. Ac o'n i'n gytid, cos o'n i wedi gobeithio gweld ffilm am o dy far yn y pnawn, ond oedd i system nhw i gyd i lawr ac oedd Emyr yn stressed ac yn dweud, o na, na, dwi wedi gorau cael, dwi wedi gorau cael yr system i lawr ac o'n i mor gytid achos o'n i wedi edrych ymlaen gymaint i weld y ffilm yn, yn y pnawn, achos mae'n rhywbeth ofnadwy o exciting o weld o'n y pnawn yn does. Ond um, dyna fo, mae'r atgofion. Ie, mae fatha bod amser yn hollol stopio yn y sinema tydi? Unrhyw adeg o'r diwrnod dach chi'n mynd, mae amser mm. yn hollol pausio. Yndi, felly'n amlwg, ef efo'r ddwy na chi, mae ffilm yn golygu lot i chi. Um, a felly, beth ydych chi'n meddwl ydy'r nodweddion pwysica i gyfarwyddwr ffilm? Dwi'n meddwl bod Dwi'n meddwl ar y cyfan, naw gwaith allan o ddeg, os sa rhywun yn caru yr sos neu rili caru y stori, mae'n dod drosodd yn y ffilm. Dwi'n meddwl bod yr in integrity 'na mynd yn bell. Um, dwi'n meddwl tu hwnt i hynna mae bob dim yn gallu cael ei ddysgu. dwi'n meddwl ma' wrth gwrs ma' ff- ma' flair am weledol am betha gweledol ma' flair am stori yym yn helpu ond dwi'n me'wl bo' hynna'n gallu ca'l 'i tiwnio drost amser yy fedrwch chi ddysgu mwy am y cit fedrwch chi ddysgu mwy am sud i gyfansoddi shots da yym fedrwch chi fine tiwnio'ch sgil efo stori a cymeriad a hynna i gyd ond dwi'n meddwl bod yr angerdd yna Do ma' dyna 'di'r sbarc sy'n sy'n rili sbarduno rywun i fod yn gyfarwyddwr da dwi'n meddwl. Hmm. A be' amdanat ti Eleri? Ia dwi dwi'n cytuno ma'r jyst yr holl cariad iddo fo reit yn y dechra o'r scratch dwi me'wl y peth mwya pwysica a yy eto 'di o ots be' dach chi'n wbod am ffilm logistically be' dach chi ddim yn yn wbod yr oll sy ots fod dach chi efo'r angredd yna ac jyst yn mynd amdani, ond hefyd dod â, dod â steil bach i'ch hunan iddo fo, uh, straeon da chi wedi gwneud, um, pethau da chi'n licio gweld eich hun, Ella sa mae rhywun yn gwylio ffilm chi erioed wedi weld y steil yna o blaen a maen nhw'n meddwl, o oh, waw, dwi licio hwnna, a wedyn maen nhw yn maen nhw'n neud o'i hunan, a wedyn maen nhw'n gweld gael steil eu hunan trwy gweld gwaith pobl arall a wedyn mae o jyst fatha domino effect rili lyfli. Wel, gan bod y ddwy ynoch chi efo um, ffilmiau yn yr wyl yma wythnos nesa, um, Eleri, deu ti rhywbeth am dy ffilm di, 20 something? Ie, oh, yeah, oce. Okay. so, um, nes i yn wneud Creu Twenty Something yym mewn bach o panic rili. Oedd o yn ffilm yym individual film o'n i'n gorfod wneud i brifysgol yym oherwydd yy rheolau covid a stwff. Oedd o fod yn ffilm grŵp a wedyn yym wnes i... wnaethon nhw ddeud wedyn ma' gennyn ni ryw de- ryw deadline yn dod i fyny a wedyn o'n i'n dechrau poeni am popeth wedyn. O'n i fatha "o gosh dwi'm yn gwybod os dwi eisiau gwneud hyn yn y dyfodol, pam, pam ydw i'n gwneud hyn, dyn o'n i'n gofyn y cwestiynau mae i gyd i'n hun, a o'n i'n gael bach o existential crisis, a wedyn nath hynna ysbrydoli'r ffilm. So o'n i jyst yn siarad efo'r pobl o'n i'n byw efo, um, sydd hefyd yn rili really creadigol, lot o artistiad, lot o pobl mewn ffasiwn, a wedyn o'n i jyst yn siarad efo nhw, a o'n i'n meddwl i'n hun, o, ella ddylsa fi recordio ni siarad, dyna'n oce. Okay os, da ni, os dwi'n gwneud rhyw fath o podcast kind of thing. A wedyn, o'n i jyst wedi rhoi fy ffôn lawr, jyst microffon sydd ar y ffôn yn barod, a ni wedi gofyn wrth y ffrindiau fi um, sut da chi'n teimlo o fod yn, fod yn hun, da chi'n poeni, beth sy'n mynd ymlaen ar y funud. A oedden ni, fi eisiau jyst gael chat lyflu allan ohono fo, a wedyn, um, jyst yn y proses editio, fi eisiau meddwl, o, oh, na i jyst um, rhoi visuals dwi licio, sy'n eich yn cynrychioli be maen nhw'n ddeud ond ella mewn ffordd eitha' creadigol. So yym ia nath o ddod allan o wbath eitha' negatif a nath o troi i fewn i positif oherwydd nathon ni ga'l nathon ni ga'l sgwrsia' rili pwysig. Be' wnest ti ddysgu am y broses? Ww! Nesh i ddysgu bod mae pawb efo rhywbeth i dod â, er bod o'n prosiect eich hun, um, os da chi'n neud rhywbeth, mae ma yna gymaint o ysbrydoliaeth o gwmpas, o gwmpas chi, llai na tri modfa ddi. Mae o'n mae o'n mor lyflu a o'n i si really joio y proses golygu a hwnna uh, o'n i'n meddwl, o, oh, o'n i rioed wedi wneud o blaen, o'n i rioed wedi golygu rhywbeth a Nes i rili joio hwnna oherwydd dwi'n meddwl na fanna nath yr actual stori ga'l ei fedyddio mewn ffor. So yym ia er bod o wedi dechra rwbath odd o mae o'n neis fod o wedi troi i rwbath yn yr yn yr bit golygu. Bydd yym sa ti'n neud rwbath yn wahanol a be' fysa fo yn wahanol be' fysa ti'n neud yn wahanol? Yym dwi'n meddwl fel project ei hun dwi'n meddwl fyswn i'n ca- rhoi hwnna i un ochr a ella neud o eto by- yn y persbectif o rywun sy' 'di bod trwyddo fo chydig mwy bos- positif. So dwi me'wl bod hynna'n bwysig hefyd i gweld y ddau ffor a wedyn hefyd yym golygu fo eto i weld sut fath o sgilia dwi 'di ga'l drost y misoedd dwetha. a dwi'n meddwl bod o rili really diddorol, ond hefyd dwi'n meddwl bod o ella yn prosiect i wneud pan dwi ella yn mewn te deg mlynedd, so, a wedyn mae o jyst iawn fatha llythyr i'r ffilm ola, so wedi gael, gael trilogy bach. A Ffion, uh, deutha ni rhywbeth am dy ffilm di, am y broses yna, um, pentrefi. Mae'n eitha tebyg mewn ffordd i be oedd Leri'n deud am golygu twenty something, dwi'n teimlo fel yn yr edit ddoth ddoth y ffilm 'ma'n fyw, dyna lle ges i ffilm. Yym so edrychwch ar gefndir ma'r ffilm yma am yy waith celf cymunedol sy'n digwydd yn Pen-y-groes. Yym Ddaeth y ffilm i eni o ddau brosiect o'n i'n gweithio ar ochr yn ochr. Um, un prosiect efo yr orsaf yn neud darn o waith celf cyhoeddus efo pobl ifanc. Um, ac y llall, wrth gwrs, prosiect Cymru yn y Pal uh, efo Wicked Wales oedd yn partneru um, gwneithwyr y ffilm ifanc dros y byd um, i greu o'r beth oedd yn ddarlun positif o fod yn berson ifanc um, yng Nghymru. Um, ac Pam nes i ddechrau gweithio ym Mhen y Groes? Um, Ges i'n ysbrydoli gen faint o ymgyrchoedd celf cymunedol oedd yn mynd ymlaen yna. Dwi'n meddwl mae'r ma bentra um, reit yn ganol y dyffryn. Um, felly, ych chi mewn fatha bowlan yn ei ganol o, ac yn ganol hynna oedd y celf mae i gyd ar y strydoedd. Um, o'n i'n licio'r contrast yna, ac o'n i'n licio bod bob dan o gelf oedd yn dofynu wedi cael input gan, gan pobl oedd yn tyfu fyny yna. Um, ac o'n i'n, o'n i jyst yn licio'r esbryd yna. Felly, um, ddaru'r ffilm newid dipyn o weithiau rhwng un peth a llall yn bennaf oherwydd Covid. Um, o'n i fod i fi mewn i wneud gweithio fo ysgol, um, wedyn oedd y dosbarth yn ynysu, nes i'n gallu neud hynna, o'n i'n mynd i ffilmio hynna. Um, ac o'n i'n mynd i ffilmio'r darn o waith celf o'n i'n gweithio ar yn do fyny, ond mae hwnna wedi mynd yn hwyrach. Um, ond be oedd gennau yn y diwedd oedd tri cyfweliad efo um, pobl lleol yn ei arddegau oedd wedi bod yn gweithio unau ar y prosiectau cyhoeddus neu ar y gwaith i hunain. Um, a wedyn o'n i o'n i bron fel yy be' sgennai odd gennai ond un sgennai ond tri interview felly nesh i ddechra torri n'w i miwsic yym a nesh i weld dogfen nath rili sticio efo fi o ra- ag yym ag yy ysbrydoli'r arddull eitha dipyn yym o'dd o'n ddogfen gan Carys Hughes sy'n ffotograffydd ac yn ffilm Cymraeg sy'n byw yn Berlin Um, ac oedd o jyst yn cyfres o gyfweliadau efo merched yn Berlin am eu profiadau nhw o lockdown. Felly, yn ei raidd oedd o'n syml, all oedd ei wneud o siarad efo'r merched yma, ond oedd y ffordd oedd hi wedi torri fo, um, ond oedd jyst gymaint o ysbryd ac oedd o'n eitha byr. Felly, oedd o'n lot o wybodaeth, um, ac odd jyst y cuts yn cadw fo'n ddiddorol ag odd 'i'm yn cyflwyno neb a do nesh i wylio hwnna a nesh i sylwi pam o'n i byth yn licio ffilmio fi'n hun yym 'c'os gennon n'w odd gennon nw'm yr egni 'na o'n i'n o'n i'n golygu pethe yy fetha watsiad newyddion odd o wastad yn person yn cyflwyno 'i hunan wedyn 'dan ni'n symud mlaen i'r person nesa ag o' 'na byth y bywyd 'na na fo. Nesh i wylio hwnna ag odd o fetha jyst ie dyma dyma be' dwi isio neud dwi isio neud rwbath egnïol a wrth gwrs ma'n wahanol iawn i hwnna oherwydd m- ma' be' bynnag 'dach chi'n creu mynd i fod yn unigryw am chi sy'n creu o. Um, ond dwi'n meddwl swn i heb weld y ffilm yna swn i wedi diweddu fyny efo ffilm rili gwahanol a wedyn yn yr edit wedyn oedd o fel fel pobl wastad yn deud o Michelangelo yn carfio ac yn ffeindio'r Statue David yn y canol oedd o fel dwi jyst yn gorau editio hwn tan mae o'n ffilm ac pan oedd o 'di orffan o'n i jyst 'di teimlo fo. Felly be' nes di ddysgu o'r broses yn amlwg llwyth o bethau. Ie, yeah, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl yn y, yn yr ffilm yna, yma, yn ystod creu y ffilm yma, di, nes i deimlo fatha bod fi wedi ffeindio'n llais. Ac o'n i jyst yn teimlo fatha bod ansawdd yn ngwaith i jyst di mynd, oedd o jyst gymaint gwell um, yn y broses o wneud y ffilm ag o ganlyniad o wneud y ffilm ma. Dwi wan, dwi'n teimlo fatha fi'n creu pethau dwi'n rili really licio. um, erbyn hyn, ffilm sy'n ei licio hyd yn oes ni heb i, heb i greu o. A dwi'n meddwl o'n i wedi teimlo hynna cyn hynny. Um, dwi'n meddwl nes i ddysgu sut i setio tôn ffilm i gyd-fynd efo'r testyn, uh, lle mae hwn yn punchy ac yn ifanc am bod ti'n delio fo pobl yn ei arddegau. Um, nes i symud ymlaen ar ôl hyn Yym ef- eto efo Wicked Wales yn ei ffilm am Rhyl. Yym ma' hwnna'n siarad mae'n fwy sentimental yym yn siarad am archife personol a wrth gwrs mae'r triniaeth yn wahanol iawn i hwnna. Yym felly ella peidio rhoid yr one size fits all arddull i bob dim. Yym ond ia do- nes i jyst dysgu gymaint o wneud y ffilm 'ma, ma' 'di newid yng ngwaith i'n hollol a mae'n hollol wahanol i unrhyw beth dwi wedi greu cyn neu ar ei ôl o. Hmm. A, a mae o'n dangos uh, mewn ffordd bod um, cyfyngiadau neu'r rhwystredigaethau weithiau yn esgor ar syniadau a rhywbeth sydd um, rhywun ddim wedi meddwl amdano fo ella, ond sydd yn neud yr holl broses a y canlyniad a'r datblygiad yn well, achos bod rhywun ella wedi bod, dim mewn rhigol, ond bod rhywun wedi meddwl am stael arbennig, ond oherwydd bod pethau ddim ar gael neu um, cyfyngiadau allanol neu beth bynnag neu diffyg adnoddau, mae rhywun wedyn yn, yn fatha yn hogi feddwl yn dydy, er mwyn, oce, okay, dwi'n methu wneud hynna, felly sut dwi'n di wneud hynna um, yn well neu yn wahanol, a mae hynna ei hun yn broses greadigol a wneud i rywun feddwl ar ei draed yn, yn aml iawn, tydi? Bendant, dwi'n meddwl bod... Mae rhwystr... rhwystr... gydlau... Ia. yn, yeah. yn, dwi'n meddwl yn ei rhywun yn fwy creadigol, a mae'n rhywbeth dwi'n meddwl am lot. Dwi'n meddwl, pan, pan dwi'n neud fath o enghraifft gweithdau addysg, os dwi'n deud wrth grŵp, da chi'n cael eisiau glas a mond glas, gei di pethau fwy diddorol nag os ti'n gadael y pot paen sy'n gored. Um, Felly dwi'n meddwl mewn... A mae a ma rhywbeth sy'n dwi wastad di wneud yn, yn addysg a bob dim, dwi'n rhoi gymaint o waith mewn i brosiectau a dwi'n yn sylwi pan maen nhw wedi gorffen tan mae rhywun yn pwyntio allan i fi. Um, gymaint o brosiectau dwi wedi gweithio ar, dwi angen creu o beth i orffen o. Um, a wedyn mae yna rhywun arall wedi gorffen, da, da, ti wedi ti wneud y brosiect. Dwi'n meddwl o'n i yna'n meddwl, mae rai fi fynd mewn i ysgol a neu gweithdy a ffilmio fo, wedyn bydd gennau ffilm, ond yn y cyfamser o'n i wedi gorffen o gan i heb sylwi. Um, o ran uh, lle da chi arni rwan, um, be sy'n cadw chi fynd, be sydd yn ysgogi chi i fod eisiau gwneud y ffilm nesa? Be sy'n ysgogi chdi Eleri o'r gyfer dy bod y brosiect nesa? Wel, dwi um, um, benodol, dwi yn hoffi ffilm, ond dwi hefyd yn rili really hoffi music, a dwi'n meddwl mae yna dylanwad mawr o music um,

yn yr adeg od yna bl- yym blwyddyn dwytha, yym nes i dod dros y genre miwsig o'r enw dream pop a fe- fatha shoegaze a yym o'n i'n gwylio... wnes i fynd i fewn i rabbit hole o jyst gwylio yr fideos i gyd, a wedyn o hynna wnes i weld yym short films oedd efo'r aesthetic dream pop, a wedyn ma' hynna rŵan wedi rhoi gymaint o syniadau i fi oherwydd... dwi dwi'n reactio lot i lliwiau o ysgrif- ysgrifen- ysgrifennu ar sgrin, petha bach rili quirky, a dwi'n meddwl dwi rili isio yym ecsberimentio lot mwy efo hynna. A so ar y funud dwi jyst dal yn y rabbit hole ac yn jyst yn astudio pob yym fideo a yym jyst yym rhoi nodyn os dwi'n gweld rywbeth diddorol tu allan. A dwi'n cofio gweld cwmwl siâp calon wythnos dwytha, so wnes i roi jyst roi o lawr ar ffôn fi, wnes i recordio fo a me'wl, o, ta, neith hwnna yy ysbrydoliaeth bach neis i rwbath, dwi'n me'wl ma' hynna'n, 'dio'm yn digwydd llawer, so jyst petha bach sy'n digwydd allan o allan o chance a coincidence dwi'n me'wl dwi ddim dwi'n hoffi hynna, ma' bach yn serendipitous dwi'n meddwl. Ond be da chi'n chwilio amdano fo pan da chi'n gwylio ffilm? Tipo, be di'r... Be, be sydd yn... Be sydd yna? Be, be da chi'n chwilio amdano fo? Efo ffilmiau, tipo, ffilmiau hir rwan, features, ffilmiau... Dwi'n dwi benodol yn edrych ar y set design yn syth. a yr lliwia, yr colour palette ma' nw'n defnyddio, fatha ffilmio Wes Anderson, jyst sut ma' nw'n edrych, dwi'n hoffi bo' bob dim yn y canol, dwi'n hoffi'r costumes, dwi'n hoffi'r stori sy'n mynd efo fo a dwi me'wl mae o'n bwysig o fod mor lliwgar a fe hefyd yy mae o'n dibynnu ar mood y ffilm mae o'n mae o'n neis ga'l ryw fath o juxtaposition os ma' 'na ffilm eitha drist ond ma'r visuals yn yn rili hapus a mae o'n neu' chi feddwl mae o'n neud jyst neu' chi feddwl lot a dwi me'wl ma' hynna'n bwysig iawn mewn ffilm jyst ga'l gwylio rwbath sy'n jyst neu' chi feddwl ag yn ysbrydoli chi. Beth amdanat ti Ffion? Yym dwi dwi'n cytuno efo ti Leri dwi'n amal yn chwilio am yym cael yn ysbrydoli'n weledol, mae hynna'n uchel ar y list i fi a dwi hefyd yn, yn licio gwaith Wes Anderson a dwi'n meddwl bod lot o cinema teledu erbyn ŵan yn, yn weledol yn eitha tywyll a mwdlyd. Um, tra dwi'n dwi, licio lot o lew, na i daflu llwythiau ola ar pobl pan dwi'n dwi seithi ac um, yn o'r hysaf ma'n i licio seithi yn pen y groes gymaint cos oedd gen ti gapel pink ac bwthyn bach glas ac fydda dwi'n licio hynna, dwi'n hefyd yn licio fframio pethe yn y canol a bob tro edrych bron fatha toy town bach a dwi'n meddwl be' sy wastad yn Watch of Films Wes Anderson 'di ma'n amal yn yym ma'n trin emotional beats efo dim lot o emosiwn mewn ffordd fedrai ddeud yn aml jyst lladd off pryd gwymeriad heb lot o seremoni. Yym yr os o jyst yn eitha rhyfadd i'w i'w watshad. Yym. Ia, so dwi'n meddwl, dwi, dwi licio pethau sy'n tynnu fi fewn yn, yn weledol. Um, wrth gwrs, i hefyd yn licio stori a cymeriad. Um, yn awr, dwi'n dwi licio straeon eitha syml, um, dim gormod o gymeriadau i ddilyn. Um, ac ia, dwi'n, ar y funud, dwi'n eitha licio dipyn o, o fantasy. Um, ond ia, mae'n dibynnu, ma dibynnu pa hwyliau dwi yn, ond ia, dwi'n licio cael yn ysbrydoli gen o bosib o lot o liw ac yn eitha llachar ac yn um, i adran yn weledol. Felly, da ni'n mynd i weld hyn yn dy ffilm nesaf di. Beth ti'n gweithio yno ar hyn o bryd? Um, dwi'n gobeithio yn do, so dwi wrthi'n um, ysgrifennu a chyfarwyddo ffilm fantasy. Um, ac dwi'n dwi meddwl am sut sy'n ni'n licio i drin ac dwi'n rhoi di cyfarwyddo ffuglen o blaen, um, a hwnna hefyd y sgript cyntaf i roed sgwennu. Um, nes i'n sgwennu fo am wbath i neud yn yn yn un o'r un o'r cyfnoda clo yym nesh i jyst rhoid 'yn hun ar cwrs sgwennu sgriptie yym a gweld be' sa'n digwydd yym ond wedyn mae o 'di ca'l 'i 'i gymyd fyny gen Scheme ŵan a dwi'n ca'l cyfle i gyfarwyddo fo hefyd. Yym ond dwi'n me'wl swn i licio chi yn edrych yn eitha yn eitha sinemataidd, eitha dramatig yym a dwi isio lot o liw, lot o wead Um, a dwi eisiau fo fod yn weledol a dwi'n meddwl yn, yn lot o chwyl i bob department weithiau ar hefyd. Lot o chwyl yn neud props, um, a'r gwisg a bob dim. A dwi'n gobeithio, dwi'n gobeithio neis dalio, dwi'n meddwl bod rhan yr, dwi'n rhoi gweithio rhywbeth o'r sgil yma o blaen. Um, felly mae'n eitha daunting weithiau, neu just deffro'n ganol nos yn meddwl am faint dwi angen neu. Ond um, ia, bydd o'n weledol iawn, dwi'n gobeithio, eitha creadigol i sbio ar. Um, felly, dwi'n gobeithio, eitha gyd yn iawn. A beth sgyn ti ar y gweill, Eleri? O, wel, dim llawer ar y funud. Dwi eitha brysur o fewn gwaith. Dwi yn apprentice yn teledu ar y funud a dwi yn, um, yn yr adran gelf yn rownd a rownd uh, S4C. So, um, dwi jyst yn trio edrych am ysbrydoliaeth lle bynnag ydw i. So, sgen am, sgen am byd ar y lein ar y funud, ond um, ydw i yn hollol yn hel straeon ac yn hel ysbrydoliaeth a dwi eisiau mynd i fewn i'r rŵt eitha fantasy a quirky a dream pop hefyd. So, um, dwi'n meddwl yym fel o'n i'n deud gynna' efo'r rhoi nodiada' lawr dwi me'wl 'swn i'n licio mynd am rwbath Alice in Wonderland-esque o neud o rili modern a yy jyst yym adio stori i fo dwi'n dwi'n person sy'n me'wl am yr visuals gynta' a'r stori wedyn ond yym ella 'nai roi sialens i'm hun a neud o yr ffor arall tro 'ma sgwennu'r stori a wedyn dod yym ymlaen efo yr yr ochr gweledol iddo fo. So, na, dwi'n edrych ymlaen i beth bynnag fydd o. Mae mor blaf clywed y ddwy yna chi yn trafod um, pethau sydd yn weladwy ac yn lliwgar ac yn efo Wes Anderson fel um, mo, cyfeiriad, uh, cyfeirnod ac yn y blaen. A mewn wrth gwrs, da ni fel Cymru, da ni yn dueddol o fod yn gwneud y dŵm yn glwm a mae bob dim yn y niwl ac yn y, ti fod, yn y llechi a hmm. there's murder neu beth bynnag. Ti'n gwybod, felly mae o mor refreshing i glywed a uh, gweld pobl fel chi'n creu pethau sydd yn mor wahanol ac yn dod o, o, o gemdiroedd um, mor weladwy a yn symud o, ti'n bod, o wneud animeiddio neu, neu beth bynnag ar gerddoriath hefyd a mae jyst gweld y ffilmiau yma a dwi'n siŵr ti'n mo fydd gweld y gweddill o'r ffilmiau nos fawth hefyd um, a fydd o'n wledd i'r llygyd achos mae ma nhw i gyd mor wahanol a ti'n mo mae o'n gret da ni'n gallu uh, dangos um, Premier Cymru o ti'n mo, The Fairs of the Art um, gan Joanna Quinn hefyd ar y noson a sydd yn mynd i ddeud y gwir efo'r sgwrs da ni wedi gael achos mae gwaith hi efo cymeriad Beryl, mae o mor lliwgar, mae'r cymeriad mor hoffus, ma'... ti'n gwybod, mae mor agos ata ti, ond ma' ma' mae gwaith hi ma' yn arbennig. Felly mae'r cyfuniad o'r ffilmiau yma a'r dylanwadau sydd arnach chi fel ti'n gwybod fel cyfarwyddwyr ifanc yym mae o mae o jyst yn braf i glywed fod na rhyw fath o genre gwahanol um, yn, yn rhyw fath o ddatblygu um, fel bod ni'n gallu edrych ymlaen i weld pethau sydd yn, o, oh, lliwgar, o, lot, ti'n fawr, lot, lot, well, lliwgar, a dim just yn bethau sydd yn dywyll ac yn mewn, ti'n fawr, bythynod ar dop y mynydd a mewn mwd a, a glaw, felly. Dim bod na'm byd yn bod ar hynny, ond dwi'n meddwl, bod ni angen rhyw antidot i hynny erbyn hyn. Bendant, Felly, na, ma, ma, ma, Ie, bendant. Dwi'n meddwl bod yna gymaint o sgop yng Nghymru am ffantasi ac mm-hmm. am arswyd a gymaint o, gymaint o genres a dwi'n meddwl bod... Um, Mae'r ma, ma, ma hanes i gyd yna, mae'r draddodiad i gyd yna. Mae gennym ni'r chwedla a lot o'r amser, maen nhw'n ma nhw really weird. Maen nhw mor weird a dwi'n meddwl mae yna gymaint o betha fedran ni neud ar gyfer ffilm a teledu yn benthyg o hynna. Mm. Um, ag, e, yn, yn yr iaith Gymraeg neu ddim, neu chydig bach o'r ddau, yn y ffordd mae bywyd yn ychydig bach o'r ddau. A dwi'n meddwl, ia, swn i'n ni caru gweld mwy o genre ffilms yn hmm. dod allan o, o Gymru, swn i'n wrth y hmm. modd. Wel, dwi'n meddwl, ti'n meddwl, ni gyd yn edrych ymlaen i, i ni fod yn sgrinio uh, gwledd pan fyddi allan y mis nesaf, achos Ti'n mae'n ffilm gret, ti'n gwybod, mae um, ma, ma, ma, ma tynnu o'r wrth, uh, tynnu oddi ar y chwedla, um, a ti'n ma, mae'n deud rhywbeth penodol, mae'n ffilm, maen nhw wedi dewis castio o Gymru, mae'r ffilm mor Gymreig a mae'n gelfydd iawn, ti'n gwybod, mae'n mae, mae ardderchog i ddweud y gwir, felly dwi'n t'mod yn edrych ymlaen i bobl gael gweld ti yn y sinema achos mae wirioneddol ti'n gwybod yn yn, yn, yn, yn werth i gweld a yn, yn tynnu o dda fel da chi'n sôn am y chwedla ac yn y blaen a di defnyddio hynna um, i'r genre horror, ti'n fo, folk horror, beth bynnag. Felly mae yna dorath o ddefnydd a deunydd yna does O oes, oes. Dwi'n meddwl mae yna rhywbeth... Sori, bech... Dos, dos, dos di, Eleri. Dwi'n meddwl mae yna rhywbeth rili really special o gael y straeon yma yn barod, yr chwedlau mae gyd a'r hanes, ond defnyddio fo yn, fel, fel sydd mae bywyd heddiw yng Nghymru, mae o'n modern, da ni fo'r rhyngrwyd wan, gynnu gymaint o sbrydoliaeth gwahanol a dwi'n meddwl sa fo yn rili cŵl ella gweld stori chwedl hen yn diwrnod modern day hmm. Cymru a dwi me'wl o'r perspectif yna ond hefyd ella ma' 'na gymaint o syniada mor mor gret o gwmpas ond 'dyn nhw jyst heb gael ei sgrifennu eto a um, mae mae o'n really exciting i gweld bod 'na gymaint o talent o gwmpas ni. Yndan, so dwi'n teimlo fatha un o'r pethau ddaru sefyll allan pan o'n i'n neud yr um, dewis ar gyfer, ar gyfer ein noson ffilm nos fawrth ydy'r amrediad. Um, ac wrth gwrs mae'r mae noson o wneithurwyr ffilm benywaidd, um, ond dwi'n teimlo fatha bod y gwaith i gyd yn, yn world class a, a dwi'n teimlo bod peth o'r, or mae'r ffilmiau sydd wedi dod ato ni yn anhygoel a mae yna gymaint o'n nhw wedi bod yn meddwl am ers, um, ers, ers gwylio nhw. Um, a dwi'n meddwl i, i ddod yn ôl at y ffilm Dealer, nes i wylio hwnna, dwi'n meddwl bod mor berthnasol a mae mor relatable. A dwi'n teimlo fatha bod ni'n pobl sydd yn, yn ei ganol o, lle pobl yn ei 20 sy'n ganol yr a beth dwi'n fod yn neu, mae rhai o'n ffrindiau fi fo gyrfa, a rhai o ffrindiau fi'n byw yn basement rhywun, neu fy mam a dat, neu rhai nhw'n prodi, mm. ac yn ganol hynna gyd, ac pobl sy'n hefyd yn sbio nôl anna fo. Nes dwi'n meddwl, yn dy, yn dy 20s, yn dy ugeiniau, mae bywyd yn hollti ffwr y mob cyfeiriad y cyn hynna, efallai bod pawb wedi bod ar yr un trac, ysgol, efallai rhai pobl wedi gadael ysgol, rhai pobl wedi mynd i coleg yn dar cyfan, ti o gwmpas pobl sy'n neud yr un peth â ti. A wedyn ar y cyfan os dio'n gadal coleg um, neu o leia fysa fo wedi bod i fi ag i ti, mae o dy gwmpas di, mae pawb yn mynd ar tangents gwahanol ac mae'n gallu bod yn confusing ac, ac yn eitha scary. Um, ond dwi'n meddwl yn gwylio dy ffilm di, ti wedi deud o mewn ffordd mor syml um, efo'r delweddau beth oedd y cute ti wedi defnyddio hefyd yn ogystal â'r cyfaliadau sy'n mor uh, naturiol, amlwg o bobl ti'n nabod ac yn eitha conversational. Um, dwi'n meddwl bod o yn, yn ddi symud fyny'r profiad bywyd yna, mae pawb yn mynd trwy rhyw radd. O, diolch, Fion. Dwi'n dwi, dwi hollol fatha... Ma, o'n i, pam nes i weld ffilm chdi, o'n i'n hollol flabbergasted, achos o'n i'n meddwl oedd o mor lyflu, clywed a dysgu am tref o'n i ddim yn rili nabod, tha 'dan ni gyd yn nabod Pen-y-groes fel tref neu yn neu y pentre ond wedyn o'n i'n meddwl o waw ma' 'na gymaint o o waith yym creadigol o gwmpas a mae mor jys mor lyfli jyst bo- ga'l weld o ar sgrin a dwi me'wl ti 'di ti wedi capture fo mewn ffor mor lyfli a dwi'n rili edrych ymlaen i weld be' ti'n neud a dwi me'wl m- dwi'n teimlo mor lwcus o ga'l bod yn yr yn yr yym y ffilm festival yma efo chdi a gymaint o fenywaidd talentog arall. Dwi me'wl mae o'n bleser a dwi me'wl sa fo'n syniad lyfli i ni jyst ni gyd collaboreitio a ca'l neud rwbath mawr. Fel o'n i'n yy fantasy epic Cymraeg Alice in Wonderland meets Branwen. O, neu sgwini sgript y barod. Reit. Wel, mae yna y noson yma um, yn dod nos fawth a mae tocyn ar gael um, ar wefan Pontio. Um, mae yna stwff ar gael um, er, yn hysbysu a hysbysebu a'r trydar ac yn y blaen, ond mae bosib prynu tocynnau ar wefan Pontio, a dwi'n gobeithio fydd pawb yn gallu dod yna. A beth sydd yn anhygoel ydy bod yna gymaint o ffilmiau diddorol, gwahanol yn mynd i gael ei dangos, a bod pobl um, ifanc um, am um, ben y waith, hefyd yn gwneud um, y ffilmiau yma. Maen nhw'n mynd allan a gwneud nhw, a mae yna fwrlwm, mae o'n teimlo i fi yn ystod um, y cyfnod clo, ond dim just hynny, um, yn, yn ystod y cyfnod blwyddyn dweitha yma, dwi'n meddwl, dwi wedi dod ar draws trwy wahanol brosiectau, pobl sydd mor ddiddorol, a mae gen nhw rhywbeth i ddeud, a mae gen nhw sgiliau a talent, a mae o'n, mae o'n braf iawn cael bod yn eista um, fan hyn ac yn siarad am, am eich ffilmiau chi. A dwi jyst yn gobeithio fydd uh, llwyth o bobl yn dwad i weld y ffilmiau. Um, a dwi'n siŵr y gna nhw, achos maen nhw yn sicr yn heiddi cael ei gweld. A mae o jyst yn braf cael gweld y talent mae gyd a gweld y ffilmiau ar sgrin fawr hefyd, mae hynna'n wirioneddol bwysig i weld nhw. Mae, mae, mae yna beth mor exciting ynglyn â hynna, nista yna, a mynd â ni'n ôl i yn profiadau ni yn y cinema ac o gael gweld um, bob de, y cynnyrch yma fel y dyla fo gael ei weld ar sgrin fawr. Felly, um, edrych ymlaen yn ymnadwy a gobeithio fydd pawb yn dod yn llu. A hefyd fydd o'n gyfle i bawb gael siarad ac yn trafod efo'i gilydd. Mm. Um, a wrth gwrs, dyna beth da ni wedi bod yn golli yn ystod y cyfnod clo ydy, er bod ni wedi gwylio gymaint o stwff adra ar sgrins, uh, cyfrifiadur neu beth bynnag, bydd o'n braf cael gweld y ffilmio yma a bod yna yn fyw ac yn catrafod y pethau yma a gweld gwaith, um, pawb cael gweld gwaith i gilydd. Felly, um, edrych ymlaen yn ofnadwy. i weld hwn. A diolch i Ffion am drefnu fo. Ag Esmi. Diolch Ffion, a diolch i'r ddwy na chi am sgwrs hynod ddifur, um, a gobeithio gan i fwy yn nhw.